Salam dostlar, gündiziňiz haýyrly. Adym Aky. Häzir Hytaý Halk Respublikasynyň Hangjo şäherinde. Geçen hepde Günorta Koreýasy üçin dokumentlerimi tabşyrypdym. Düýn agşam maňa sms ugrutdylar, jaň etdiler. Şular ýalak, wizam taýýar boldy. Şonuň üçin bu günam ine Şanhaý şäherine barýan. Nesip bolsa, birazdan Şanhaý şäherine baryp, Wizamy elime alyp, size nähili bu wizany alandygym hakynda we beýleki zatlar hakynda gürrüň bererin.

Dostlar şeýlelik bilen Şanhaýda gelip düşdüm. Ýene-de bir metroda oturyp Günorta Koreýa konsulstwona gitmegim gerekli. Bu ýerde bu wiza işleri üçin gerekli bolan dokumentleri aýdyp bereýin. Biraz öňinçe bu metro girişinde wideony kesmeli boldum. Sözüm dowam edip bilmedim. Gerekli bolan dokumentler pasportym gerekli boldy we gidiş geliş wagtym gerek boldy we bu da aňyrda ýaşajak ýerimiň salgysy we o e, ýaşajak ýerimiň e, telefon nomeri gerek boldy. Meni o ýerde uzakly gün şo ýerde galmagyma sebäp bolan zatlaryň biri-de bu Hytaýda bir e, sistema bar. Ýani okuw sistemasy. Bu sistemanyň içinde Hytaýda okaýan ýani uniwersitet, kollej ýa bolmasa mekdep, islendik bir okuwlarda, mekdeplerde okaýan e, okuwçylaryň atlary bolýar we e, okuwçylara degişli bolan ähli informasiýalar şol sistemada saklanýar. Meniň şol sistema girmegim gerek boldy we şol sistemadan öz e, informasiýalarymy tapyp, olara e, bermegim gerek boldy. Ýöne bu sistemada hytaýlaryň kimlik karty bilen arkaýyn girip ulanyp bolýar. Emma maňa welin e, mende kimlik karty bolmadygy üçin pasportymy ulanmak gerekli. Pasportymy e, ol sistema ýükläp, ora o taýdaky informasiýalary almak üçin bolsa gowy wagt gerek boldy. Takmynan bu işler üçin dört sagat wagt gerek boldy. Men pasportymy ol sistema ýükleýänçäm we sistemadaky informasiýalarymy özüme ýükläp alýançam üç dört sagat wagt gerek boldy. Emma eger-de öňünden, ýagny o sistemany telefonyma ýüklän bolsam we ony öňden ullanýan bolsadym, e, on minutyň içinde ol sistemadan gerekli dokumentleri alyp, işimi bitirip gaýtjak ekenim. Günorta Koreýa wizasy üçin ýene-de wiza blankasyny doldurmagyň gerekdi. Bu-da, eger-de koreýçe bilýän bolsaň, koreý dilinde, bolmasa-da, iňlis diline doldurylyp bilinýär. Men, elbetde, iňlis diline doldurdym. Wiza tabşyran mahalymda maňa berlen soraglardan ýene birisi, Günorta Koreýa giden mahalym ýanym bilen näçe dollar äkitjegimdi. Men bu sorag üçin öňünden taýýarlyk görüpdim, ýagny bank hasabyma iki müň dollar pul oklapdym we buny görkezýän dokumendi ýanym bilen alypdym. Çünki konsulstwyň saýtlaryna girip gören wagtym aşakda kommentariýalarda o dokumendiň gerekdigini aýtdylar. Emma ol dokumendi menden soramadylar. Belki gerekdir, belki gerek däldir, oňa düşünmedim. Ýöne ýanym bilen äkidip biljek garantiýa pulumy, müň ýarym dollar diýip ýazdym we olara aýtdym. Ondan başga maňa hiç hili artykmaç soragam bermediler, başga zadam etmediler, dokumentlerimi kabul edip alyp galdylar. Günorta Koreýa konsulstwyna geçiren wagtym barada aýtsam, ilki bilen Günorta Koreýa konsulstwynyň bir bölümine gelipdim, olaram. Şol ýerden arasy bäş ýüz metrden gaty uzak bolmadyk bir ýeriň salgysyny aldym we o ýere dogry gitdim. We salgy nizarlap gelen ýerimde bu bina. we bu binanyň-da iň ýokarky gaty bolan otuz ikinji gaty Günorta Koreýa konsulstwonyň wiza merkezi. Dostlar size bir täzeligim bar. Vizam pasportyma basmandyrlar. Ony elektron görnüşde basypdyrlar. Vizamyň elektron görnüşini ol ýerde telefonuma ýükletdim. Soňra da e, bu wideoda has düşünki görünsin diýibem bir lista print etdirip gaýtdym. Ýagny bu wiza adaty alynýan Koreýa wizasy bilen meňzeşmişin, ýöne indiki häzirki alynýan wizalaryň hemmesi elektron görnüşde basylýar ekeni we pasportyň ýüzüniň hiç bir listine wizany basmaýarlar, elektrony görnüşinde berýärler. Biraz öňräk wiza merkezindäki geçiren wagtymy aýtmaga başlapdym. Soňra tolgunma sebäpli yzyny dowam etmegi unudupdyryn. Ýany wiza merkezine baran wagtymda sagada on bir diýip bilerin, ýany ortaça on birde bardym we wiza blankamda biraz ýalňyşlykgamyň barlygy sebäpli hem wiza blankamy täzeden doldurmagym gerek boldy. Bunuň üçin ýarym sagadymy berdim diýip pikir edeli. On bir otuza çenli wagtym şeýle geçdi. On minutdan soňra dessine gezegim geldi we dokumentlerimi tabşyrmaga bardym. Wiza blankamda hiç hili problema çykmady, ýöne biraz öňräk taýdan Hytaý boýunça okuwçylaryň sistemasyny açyp bilmänligim üçin eglenmeli boldum. Wiza merkeziň işgärleri-de on iki nol nolda günortanlyk naharyna çykýar ekenler, on üç nol nolda ýene-de işe başlaýarlar adaty günde. Emma o dokumenti almagym üçin Hytaý okuw sistemasynyň hyzmat bölümine jaň etmek gerek boldy. Olaram sagat birden ikä çenli günortanlyk naharyna çykýar ekenler, şeýlelik bilen iki sagat ortada garaşmaly boldum. Iki sagatdan soňra-da, hälki aýdyşym ýalak, biziň daşary ýurt pasportlarymyz hytaýlaryň kimligini ulanmaga garanyna has wagt alýanlygy sebäpli, ýene-de garaşmaly boldum. Pasportymy sistema ýükledim, soňra ol sistemanyň işgärleri barlap, ony Barlagdan geçirýänçä, ýene-de iki sagat garaşmaly boldum. Şeýlelik bilen, sagat dört boldy. Aslynda wiza merkeziniň işgärleri öýlän sagat dörtden soňra wiza tabşyrylyşygy bes etýärler. Ýöne men günortanam gelip girenligim üçin, sagat dörtden soňra bäş minut gijä galanam bolsam, şol wagt on minutyň içinde dokumentlerimi kabul edip alyp galdylar. Öňki Daşpilotdan eşidip bilşimçe, bir hepdäniň içinde wiza taýýar bolýardy. Ýöne şol wagt wiza merkeziniň işgärleri maňa iň azyndan on gün, gerek bolsa iki hepdä çenli garaşmaly bolýanyny aýtdylar. Ýöne iki hepdä çenli garaşmak gerek bolmady, ýedi günüň içinde wizam taýýar boldy diýip, maňa jaň etdiler we sms urdular. ýazypdylar. Koreýa wizasy üçin araşdyrma döwründe käbir saýtlarda Koreýada ýaşajak ýerimiň rezerweýşini gerekdigini aýdylýardy we gidiş-geliş biletim gerekdi. Emma bu gidiş-geliş biletimi-de, ýaşajak ýerimiň rezerweýşini-de wiza alan döwrümde hiç hili gerek bolmady. Ýöne takmynan haçanda aeroportda Günorta Koreýa uçjak wagtymda Bu zatlary menden sorap bilerler. Wideonyň soňunda montaž bilen ara girip, bu wiza üçin näçe çykdajy edenligim barada aýdyp bereýin. Iki gezek sekiz ýuanlyk, iki gezek bäş ýuanlyk, jemi dört gezek, metro mündüm. Jemi ýigrimi alty ýuan bolýar. Gidiş-geliş jemi iki gezek otla mündüm, ýagdaýym sebäpli, iki gezek hem haýal gitýän poýezd saýladym. Her gezekki biletimiň bahasy ýigrimi dokuz ýuan, bu-da jemi elli sekiz ýuan bolýar. Aslynda wizanyň bahasy kyrk dollardy, dört ýüz ýuan, kyrk dollardan biraz köprägem bolsa, Hytaýda dört ýüz alýarlar. Başga ýurtlardaky tölegi, dogry, kyrk dollar öz bahasy bolmagy-da mümkin. Ýene-de uşak-düşek kopiýa işlerine çykaran çykdajymy goşaňda, jemi çykdajy bäş ýüz ýuana ýetmeýär. Wiza üçin gerekli bolan dokumentler bolsa, pasportyň original görnüşi, iki sany ikilik ölçegindäki dokument-foto, we wiza tabşyryş formunyň iňlisçe ýa-da koreýçe doldurylan görnüşi, wiza tabşyrylyş formasy doldurylanda ähli harplar baş harplar bilen doldurylmaly, ony dolduran mahalyňda Koreýada ýaşajak ýeriň adresini we telefon nomeriňi ýazmaly we ýanyň bilen Koreýa näçe pul getirjekdigiňi ýazmaly, meň bilşimçe azyndan bir ýarym müň dollar bolmaly. Wiza tabşyran mahalyňda hosteliň ýa-da hoteliň booking edilen bolmagy gerek däl, Edil şonuň ýalam giriş-çykyş bileti gerek däl, formy dolduran mahalyňda girjek wagtyňy we çykjak wagtyňy ýazsaň boldy. Hytaýda okaýanlar üçin bolsa Hytaýyň okuw sistemasyna girip, okaýanlygy hakynda dokument alma gerekli. Men ýanym bilen uniwersitetiň berýän okaýanlygym hakyndaky haty alyp gidipdim we student depderimi alyp gidipdim, bularyň ikisi-de hiç işe ýaramady, diňe şol Hytaý okuw sistemasynyň üstünden alynýan dokumendi gerek diýip, diňe şony sorap durdular. Başga ýurtda ýaşaýanlar üçin belki o dokument gerek däl ýa-da o dokumentiň deregine başga bir dokument soraýan bolmaklary mümkin. Dostlar şunluk bilen Koreýa wizasy wideomyzy soňlaýas. Iň bolmanda bir adama bolsadam peýdasy deger diýip umyt etýän. Hoş sag boluň.